Chibai ule, heta hi lo focus zel a, keima bung ka bung rual lo hi maw, product a hi lo focus a, hei hi black and decker kha a ni a, tunah hianin a khawl chak zawng leh thaw dan vel a hi kan han test dawn a ni, tunah hianin a low a low ah hei variable speed kan tih kha speed setting kha a ni ta a, hei a speed hniam ber a ni a, hetian.

sawm pakhatna sawm pahnihna sawm pathum sawm pali umm a englo a hi a speed a hi one atanga sawm pali thlengin a set thei thin a ni chu tichuan sawi tak ang khan hei vacuum hi ka nei tawh lo a vacuum nei ta chuan hei tlaiah hian vacuum maw. Connect thei ta hei connector a awm ta vacuum connector kha a tha nghal khawp mai a connector heta in a batna kha a awm ta vacuum pipe kha an maw tha khawp mai chuanin a speed hniam ber ah hian ti thin a speed hniam ber hi chu a muang hrep mai thei avai erawh chu ti hrim hrim ila ka aw a hniam ber chuan tlem in a ei huang ve deuh hret a ngaw rawh aw one one two five vel ah hian dah chin awi five ani maw ka chiang lo five ani tur ah kan ngai a in hmu thei maw a smooth tha khawp mai hei a thing ah hi i hmuh tir em aw hei tlai hi maw He a ei mam nal khawp mai kha kha rawh eng zat na nge ni khat ni thum ni nga panga na ang ani chu aw panga na vel ta tuna a high speed in leh top mai lama khatiang khan in eng nge plywood kan khawih te eng nge plywood chha chi a pan chi gypsum board kan khawih emaw gypsum board aw a te pawh thei tho anga tile anga te pawh maw khatiang zel khan in leh Durataf te thing phek pangai te thing char tin te pawh ni se hetiang in a a cut theih a depth a kan ti dawn nge a zir zel khan maw i a hman dan tur speed a kha i kha kha chu kan set thiam mai tur a ngai ila maw heta plywood leh etc te chuan a speed chak kha chuan a pawt chhe pawr chhe nghal vek dawn a kha avang khan a chi ta lo ta khatiang khan a speed muang si khan maw le accurate deuh kan ti dawn nge aw hei ngil deuh a dik deuh a a precise in tih ila a sa tawng kher in Ih dik tak a cut duh kha chuan muang chang a ei muang deuh a tih pawh kha pawh i ta miah lo ta ango rawh ka cut na tur hi kan rin hrim hrim ang a ni chu ih hei hi a guide ang than maw tichuan hei hetlai hi tang hian hei heti laia hi tam takah chuan kan han sawi tel leh duh chutah chuanin sarang aw sarang kan tih plastic te awm ta thenah chuanin a inhliah khuh hei chu hei thir battu guard te kha awm ta hei a ka guide ka guide awl a ni ka hmu tlang thei avang hian a fiah that avang hian hei ka kalna tura maw kan ti hrim hrim ang hei ti hian kan rin ang a maw.

Kan ti sin ang. Khani zel ta a ni. Ka buan hmet lei thei lo a, a innawr deuh a. Thla kha a ni ta a, tichuanin aah engkima zawnga zar chuan ka hre lova, pakhatah chuan hei hi chu a blade rawn chawm a khan ti ta a, blade hrang hranga zir ten a ha hriam rei chungchang te, a ha quality te etc etc kha chu maw ih a inang lo ve thluah ang a, a ha zir te pawn maw a company ha kan neih a zir te pawn an ni ang chu, chu chu an nih dan tlangpui a ni ta a, hei ka cut ngil in ka hria aw a nih na tur takah khan ka cut ta maw i, a nuam khawp mai tin tuna thing ka hman ah hi. a chhah ve thaw khat a, in chi khat a ding em? Char char hmun ruk a tan maw zaia kha khami mi kha ka tan kha a ni ta maw? Chu chu a ni ta, in chi khat vel a chhan in ka hria a, aiin a sei hret mai thei zawk in chi khat ai pawn maw? In chi khat leh chan ve vel mai thei a chhah kha a ni ta, chu chu a ni ta, tin kan han sawi tel leh duh zeuh a chu kan review ta sa sa, ih Black and Decker hi a brand tha an ni a, Jigsaw bik a hi in ti ila. kan hmanna tlang lawnah chu a bikin Mizoramah phei chuan lehram dangah pawh tangkaina em em a chu eng nge kha Deurataf ho maw Deurataf thingphek cabinet leh siam leh Deurataf te thingphek pangngai te hmang ho tan hianin cut a nuam a, a thing a pan avang hian a ei in a bawk a, a tha bawk a, a awlsam a aa ral maw eng nge cut off saw ang chi vel lawk leh hnawk bur bur a va kat kual duah duah a in lo ngai lo khan in a awlsam a ni ti chuan Ingle cutting pawh a ti thei kan tih kha hei nge ti nge ka thil char ka sana char zat a lo in vuah palh a ni kha e ti chuan hetlai hian Ingle cutting pawh kha duh chuan chu a thlek tir thei hei maw ka kha ti thaw zeuh khan tlai hian Elrens khan in a fix in Ingle cutting pawh khan heng te pawh hi ti hian tia englo si khan ninety degree khan in thleh kha ni mai ta khatiang khan in maw aw ninety degree kan tih Forty five, Khatiang khan maw degree hrang hrang kha a awm ta a, khatiang a zir khanin a teh theih bawk a ni aw, chu chu an quality leh an feature hrang hrang thatna te an ni a, tichuanin hei hi hei hman a nawmna chu hei tunah chuan hei keimah mi pakhat ka ni a leh kha heng ka thing a tei pan ta hei eng lo ah en nan kan ti nat nat maw ta, tunah en ti nana a thing a hi lo ri te maw lo kip ve nei maw ni ta ila hei hian maw a eng lo thei ni hei a gat hei tlai maw hei. a khawi a nuam khawp mai a rubber grip a hi maw. kava nawr na ngam vak tûr lo zâwk ri a tih nâna a hmingin ama kal kal khan ka kal tir ta ka chu a speed kha chu khai e chak pawh khan a ei thei awm e kan sawi sual awk mai kha khan nihna tlangpui a ni hei hi black and decker jigsaw a ni e.